Serediň, kyrk dokuz brende ýok diýdi. Kyrk dokuz brendim bar diýdi. Hop ulanýan diýdi. O näme edýär? Men meň aýalym ýeňňe mehmança bilen gübürdäp ýatýar, goh goh gelniň gelýäne maňňy ber diýip, menem gidýäne bazardan getirýän. Öýe içip goýýan. Men ony näme ünsem beremok ony. Men telwürkmçilik işler işlemok. Indi eger-de ulanýan bolsaň, onda näme ulanýaňa, şola serediň. Kyrk alty prosente elektrik peç ulanýan eken, ýigrimi üç prosenti gaz peç ulanýan eken. Onuň ýigrimi dokuz prosenti gaz gaz ýutup alýan eken. Men aýdyşym-da, bilýäňiz-ä, gaz her hili bilen ketmiş goýarlar bilen ýylda otyr öýdýän hem şol. Onuň daşynda Siz öýüňizde ýyllyk ulagyndan gyzyl suw alýaňyzmy? Bilýäňmi, öýde näme, hakyky ýyllyk üçinçilige suw berýär, hernimeden radiator içinde aýlanýar, sowadýar-da, ýene yzyna, ine, jaýy bile özi sowýar-da, yzyna gidýär. Ýöne biz şo taýdan adamlar suw alýarys. Suw alýarys. Nemesini dakýar, öýüne jüýüp, durmuşyny guranyp otyr. Eger ulanýan bolsaňyz näme üçin şu wagt size ýazylan soraga jogap berilýär? Hudaýdan häzir Hudaýdan neme Allaberdiň soragy emele gelýär. Serediň. Dört brendaýda gapyny açmamak üçin diýýär. Esasan ýokarky etažda ýaşaýanlar, dokuzynjy etažda ýaşaýanlar. Alty brendi kir ýuwmak üçin, suw oçurmak üçin dört persent. Batreýany ýylatmak üçin segsen alty prosent. Batreýany ýylatmak üçin. Näme üçin gelip durjun? Her nemäňi aýdyşýan bolýar. Näme? Gaýtdy indi. Şu taýy bilersiňiz, ýapylan gabyň mukdary, daş howanyň üýtgemegi, daş howanyň temperaturasynyň üýtgemegine görä, ýapylan gabyň mukdary. Şundan şeýlesi ine, biderek ýapylan gap. Türkmenistanyň kanuny boýunça eger-de daşardaky howanyň temperaturasy üç gündäp on gradusdan pes bolsa, şonda size rugsat berilýär hemany işletmäge. Sreýting norm prawi diýilýär Türkmenistanyň ýylda üçünji kanuny. A biziňkiler bolsa serediň, daşarda otuz gradusdan bolsa işläp dur. Şu aralyk bize ýigrimi iki prosent ekonomiýa berdi.

Onda biz şo demäniň ýoluna gidýäris, onuň netijesini bilmän. Olary çärege toplan, tehniki çärä öwrülýär, tehniki däl çärä öwrülýär. Sen sagadyň oň batrýa köpräk bolup gaty işlemana men diýýär. Indi bärde esasy birinji etmeli zat gaz ölçeýji enjam goýmaly. Hä, Aşgabadyň häkim, Aşgabadyň häkim bilen Mister Serdar bilen meň baýamda ikisiň arasynda gürrüň boldy. Näme üçin Aşgabat gereginden köp gaz ulanýardy bu şaýlary? Ýaňsa, öýümi ýanok. Men gelimden baryp biriniňki awtomobiliň ugruna berýänkä peç oturtdy, heleý diýip, çoýuny otyr. Her bir zada, her bir zada öz formasy boýunça opredýelny gaz goýberdi. Eger siziň öýüňizde ýylylygyny gowy işlemek üçin gazy näme üçin ulanjak? Tä badyna nahar bişirmek üçin ulanýarlar. Tä badyna oýunjaklar däl, ol tähemmäge olaryň ýarýar jaýlary Hudaýa şükürler Türkmenistanda bolanok bu ýerde birki sany gunç boldy, oglanlar gelýär, peçýany dur ýanynda ýatyp galýar, gije gaz öçýär, täzeden ýene gaz gelýär, ýaly ýatyp gidýär.

Pir baba sadaka kör çöli. Her bir gyrmysy but dökülende şoňa adam pul ber. Birde gyrmysy but taýýarlamak üçin hem saňa oňarda gaz ýakmalyda. Gazyňy getirmek üçin hem pul bar. Ýaňky diýýän meň pikirim boýunça häzirki ýagdaýda eger-de ol neme bar indi primer bar. Daşoguzda Daşoguzda otdelny duran jaýda ýaňky ýaly neme oturtdylar. Özleri ýasapdyr bizi. Onam adamlaryň özüne berdiler. Pir baba aýdyldy. Ýaşululary urdyk. Zat siziňki diýdik. Adamlara zat seňki diýseň. Öz arana nebetişik zady bir dag tutup suw alaýsa, soňam özüne çekdirýän ekenler suwy. Şonuň üçin, şonuň üçin Aşgabatda köp ýerlerde ýaňky ýaly sistemany ýok etmeli. Her kimiň özüne, her şeýle bir kotlyogda bar, iki-üç kotlyogda. Her jaýyň özüne bermeli, bermeli aýtdym, suw asfengi diýmeli.